Carmen, it-tifla ta' ġiġa. Sena ilu, meta morna l-Awstralja, Carmen tgħid li lil Twani ma qatluhx ġiġa u Leli. Issa m'għandi xejn min ibbeżżani, kont kont żgħir forsi tgħidu qed tiddawwar id-diskors għax tibża' ħa jagħmlulha xi ħaġa ommha u missierha. Ommi missieri mhux hawn mejtin għax għalija dak kien missieri. U m'għandix għalfejn nikdeb ngħid ħa ngħid li ma kienu xumma għax qed nibża. I swear on my kids. Le, mhux huma kienu.
Iżda 50 sena ilu, Waqt il-ġuri ta' Ġiġa u Leli kienet ix-xhieda ta' Carmen, li kienet għandha seba' snin, ix-xhieda prinċipali li bagħtet 'l ommha u missierha l-ħabs. Dakinhar, Carmen, tifla ta' seba' snin, fil-Qorti kienet xehdet li rat lil Ġiġa toħroġ sikkina tal-ħobż mill-kexxun u bis-sikkina tal-ħobż f'idejha, Ġiġa niżlet għall-kupp tejha ħdejn Twani. U Carmen kienet qalet li mbagħad omma qaltilha biex titlaq il-barra. Din ix-xhieda ta' Carmen kienet ix-xhieda li twemnet mill-ġurati. B'din ix-xhieda, ġiġa u leli nstabu ħatja. Uġiġa ingħatat il-piena tal-mewt. Piena li mbagħad inbidlet għal għomor il-ħabs. Iżda kien hemm mument waqt il-kumpilazzjoni fejn Carmen qalet li x-xhieda li kienet tat kienet ivvintata. Mill-bidu sal-aħħar. Minn sena ilu l-hawn, minn meta tkellmet għall-ewwel darba magħna, Carmen qed tirsisti biex turi Li Ġiġa u Leli huma innoċenti. Issa Carmen ġiet Malta biex tfittex il-verità u biex tirsisti li terġa' ssir investigazzjoni dwar id-delitt ta' ħuha Twani. Wieħed mill-ewwel postijiet li Carmen xtaqet iżżur kienet id-dar fejn kienet tgħix. Id-dar fejn inqatel ħuha Twani. Carmen daħlet l-aħħar dakinhar tad-delitt. 52 sena ilu. Wara li ġabet il-memorji sbieħ u koroh ta' tfulija, ma' Carmen nidħlu fil-kerrejja.
Oh, bħalissa mhux memorji sbieħ. Wara li ġara li ġra l-uħejja, isni tieħla ġo friża. Je, titla' minn hawn hija l-istess għadu Michael. Ma' Carmen Nibdew tilgħin it-taraġ tal-kerrejja fejn seħħ id-delitt. Kull meta ġejt mill-Awstralja, ma nafx għaliex, dejjem ġejt isni ħa naħseb li ħa nara l-ħija. Imma nitla sawnek, ħana li sa fejn nitla ta'. Nitla saw, U ma kux irt nitla' iktar. Nħossni friżata.
Carmen tinnota li l-puġġaman u t-taraġ tal-kerrejja għadu eżatt kif kien meta kienet tgħix hawn. L-istess, u għedt li għadha l-ħadid. Le, l-istess, l-istess ħadid. Nistminjah kemm inżilt li d-darba dan it-tarraġ minn hawnhekk kemm inżilt u kont ninżlu ħafna hawn. Oh my God. Jesus Christ. Aħna noqogħdu hemm. Konna, għax dan għaddin l-ewwel fuq I think da mhux il-bib ta'. Dal-ewwel solar.
Dal-ewwel solar. Carmen tirrakkonta sa fejn teret l-aħħar darba li daħlet fil-karreja, meta kella seba' snin. Fil-mument li ndunat li huwa nqatel.
Jien meta tlajt ma' dik it-tfajla, tlajt fejn hemm inti. Ma rridx nidħli iktar, imma hi kienet fejn hawn jiena, tiġbidli idi għax hi ma kien fini xejn. Imma mbagħad meta jiena ġejt hawn, Il-bieb tagħna tal-kċina kien miftuħ u kien imbexxa u d-dawl tat-tubu kien jidher daqsxejn id-dawl barra.
Carmen tispjega fejn rat lil dak il-ġuvni li tissuspetta fih.
Kif wasalt hawnhekk bid-dawl tat-tubu kien jidher hawn, kien hemm xi ħadd hawn. Kokka iżomm idu mal-ħadid u li rajt biss l-għajnejn iraqqu. U hi kif rajt iġġenniet u ma ridt ngħid xejn, ġast għedtilha ħalli nerġ' ma rridx nitla' ma rridx nitla' u ħrabtilha u nżidt niġri u hi ġiet warajja għax beżżajtha, ma tlajtx iktar minn hekk. Ġifieri hu hemmhekk kien?
Yeah, hu kien hemmhekk. Pruvaw nimxu ftit.
Sawek qatt ma tlajtu minn dakinhar. Na. Aw, qatt ma tlajt, l-aħħar li tlajt sawnek, saw. Meta ġie bissiri, meta sema' l-għajjat u qabadni minn qaddi ma ħallinix nidħol u rajt saqajh hija jiela. U qabadni u tani lil xi ħadd ieħor biex iniżżilni u hu daħal. U jien bdejt ngħajjat irrid nara l-ħija, rrid nara l-ħija. Għax dan il-bieb ta' kċina u dak il-bieb kif kamra tas-sodda fejn jorqod. U dik kienet id-dar kollha tagħkom dak iż-żmien. Dak biss kellna, għax hawnhekk laqas toiletta ma kellna, kien hemm biċċa toqba taħt it-taraġ tal-toilet hemm.
Qabel noħorġu, Carmen għadha tistenna lil Twani Joħroġ mill-bieb tal-kerrejja. Bieb li llum huwa mbarrat bil-briks.
Nixtieq li joħroġ minn hemmhekk. Jien ħaġa nixtieq jekk jafu xi ħadd ma dom xi jgħidu. Batejna ħafna ħafna ma nix għal-medu

Isna għandna xi bart fuqna.